Omwanabwo abagira ngo lakini omokungu bw'ababasi nkoragotebie nde ng'a oise kondo okade biobi aya njanche wamani tinkorora bobe. Bono bono nabo ntaete kogotebia ng'a ime y'omoroberi bwe chiamate nabo bono ntaete ngotebia ng'a onye ekero kende kwaru mbono ogotunia etv ne radio yao inyora omoroberi oiga bwe chiamate Ee, nigo oroibwe engencho enene mono kegima, ase engencho nkorabateebie nde ng'a chise kobagora ase egatagati y'oboamate bw'abanto bamenyete isiko iga abwo, gose enchera eria abanto baito batagete komenya, nabo okonyora ng'a ebinto biasarekire. Bono bono nabo ntagete goteeba ng'a rituko ria reero nigo togendererete kogosoria chamo naye rishabiki riane ime y'engambo egoteeba ng'a. Ebinto mbire biria bigosaria oboamate bw'abanto banchanire, naende enchera orakore omanye ng'a ebinto ebiya gose obwanchani bwasoire gokea gose nigo bore endangered, yaani ase bogochia gokoorera na akong'u mbori gochia koba bogokoorera ase agaya. These are the signs of red flags, nagotebia ase enywomo. Eh, engambe ye rituko ria rero nigo yachire ase eng'encho ekero narigereria rituko ria Jumatano, eh, nkarora abanto bagochengera eh, obwamate bwabo eh, bw'omokungu n'omosacha, either banywomaine gose bagochi konywoma, na nkarora abanto bakogorerana ebisicha, nkarora abanto bagotomerana chimesimesi chingiyia, nkarora abanto bago-congratulate one another, bakaba ko- buna ba- ba Koumora chinkoro chiabo baka social media bono bono lakini tibainyora ng'a badae badae egento nkere oro na kera kionye obwanchani obo iga mbokogendigwa buya kegochi kiarete emechando that is why tobwate breakups chinyinge ase egento gekorokwa ng'a obwamate bw'omokungu na omosacha egekorera yarorekanirie abanto bande ngoita bare isiko iga abwo ase eng'encho ey'ogotegenera na ase engencho y'ogotasemania boronge kwanyora ng'a emekono yachire. Bono bono ekero narakwaneire atari make, ningendererete kwerera Nyar'odongo ing'a mbinto ki biri biragere omanye ng'a obwamate bwao mboria mboria ase aronge nigo bore in danger. Egento gekogera egento kende nkeri ng'a. Ekero okorora omonto are so private eh, abanto bande mbare bare so private, nabo mwanchaine na omonto, mokorokana sweetheart, mwarokana babe, mwarokana amarieta aria amaya onsi, darling, my lord, my king, eh my my amang'ana amange, my queen eh, amang'ana onsi pi. Aria amaya y'obwanchani abanto bakweberana isiko gagwe, lakini omonto oyo kwanyora ng'a nigo are abwate privacy y'ekerengo kia igoro, yaani amenyete ataeti komenya obogima bore so private, abwo arotana goopena up, lakini nkogotebia are ng'a nagwanchete. E, aibo egokorora egento kenga buna eke iga, bwanchete omonyaroka lakini tataeti goopena up, bwanchete omosacha lakini tataeti goopena up, manya ng'a obwamate bwaino igo bore in danger. Ninki gekogera abande bakora buna iga? Ng'a bono abokonyora omosike omoke oanchana n'omosacha omonene ore kapo gose yaani onywomete, in the real sense kwanyora ng'a omosacha oyo iga iga ang'ainete akanyaroka aka atatageti go-open up, bono bono orora ng'a egento agokora nokomenya obogima bore private, osinywe komoigorera ensemo eyende y'enkoro yaye amotebi ng'a iga omenyete iga na iga na iga. Bono gokorora kogodetie omonto gose more nomonto ase oboamate, okogotebia sobo nke emeraa but in the real sense totageti omanye sobo eye for a prolonged period of time eh, yaani ase egeke egetambe moono tatageti akoma akomanyia ase amenyete, amenyete obogima bore so private manya ng'a obwa you are in. Erio obo- obwancha bw'amato obo iga nigo bore in danger, that is a sign of red flag. Eh, egento kende either anywomete tatageti odiskabe ing'a nanywomete. Namba yende ya kabere, either omonto oyo iga tari serious na obwamato obo iga, nigo agenderete kogotimbera amache yaani agenderete gokopotezea wakati kogosireria chingaki bono bono orora ng'a Toisaini taraigora pi nkoro yaye ng'a naganeti gokoonia fully buna omonto oye for the rest of his life or her life. Bono bono omonto oyo iga orora ng'a nindi teiyo oyo okoira omonto oyo imointroduce gochia ase efamily yane and yet am not that very serious tintage tintageti gokora ki? Tintageti gochi komonyuoma. Mbosang'orokie abanto bane, abairi bane, mumintrodusie omonto oyo naende. There after bache konyora ng'a nomong'ao mbwate so be very careful that is a sign of a red flag more especially ase abasacha nonye na ase abasubati okorora omoiseke gose omosubati okonya kogotizi tatageti akoire sobo aye nabo ore willing otagete akoire ai a- ago introduce chie ase abaibori baye aye in other words naye nabo ore serious notagete omosomie abanto bande mbare buna bono caution. Eh, gaki tari mang'ana, kero kende nore isiko abwo aye gwasomirie omoiseke bw'omonto, nabo ore serious otaete omosomi abe omonto egere omokore mokao. Many a times it's very discouraging. Narorire ecases ase chinyinga isiko abwo nkoumerana na chira chinyarudongo inyore omorari oo, at times amang'ana aye iga ngokoretera ayande iga are out of practical eh, experience egekogera Nkorakorane noe research yane isiko ogabung'a ng'aki chiamate chimenyete more especially when it comes into egento gekorokwa ng'a oboamate, relationships, gose relationship. Bono bono nabo ntagete goteba ng'a koreng'ana na utafiti nabeire ngokora isiko ogabu, nanyorire abanto abange bakolalamika ng'a Basomirie abasubati b'abanto either from humble family backgrounds, babaire esukuru, ba abasomi, bagwenera, baba abanto but eh, come next time kwanyora ng'a omonto oyo o- piachokire gochia aria omoteire obosuguni koboko, onyuomire nomonto omong'ao, yagera abanto bande beita, ase engencho agochia korigereria input yaye abekire ase okoinvest ase omonto oyo iga, naende omonto oyo o-end up komofrustrate, kwanyora ng'a bono ebinto biachiire bogeka. Nabari nainwe abasubati mwasirirwe either okorwa ef- humble family background gose omosacha oanchire kogokonya willingly nainwe otunza heshima rende amasikani aywo egekogera onde taiyo otaganeti ebisio. Kwagenda gwatigwa omonto ogoitera chindeera amariga, ogoiterera amariga aria kwamenya a cursed life for the rest of your life. Bono bono nabo ntaete goteba ng'a gokorora omonto amenyete obogima bore so private tatageti omanye ase akorwa, tatageti omanye buna amenyete is a sign of a red flag. Another point, na egento keria gekorokwa ng'a violence. ase e relationship. Ino ekero nyarodio ng'o ngokwanera igoro ya violence ase oboamate bw'abanto babere, that is a male and a female, igo omineti ng'a ebisegi, gokora ebisegi biachakire gose chisegi chiachakire, by the way, did you know abanto mbare bare just a boyfriend na a girl na a boyfriend na a girlfriend, eh lakini bakoembara nabo gaki. Omo- omos- omo- ng'a omos- omoimura aye gokorangeria ogosiekera erumu yaye ogoita ogoita okobori inki kwang'ainerete inki gwakorete ki morogaba ng'ai kwarenge oi why were your phones off, omonto agogoita ogochwata emecharichi ng'a igo bono gatete gokora ki ng'a nagwanyete ng'a nakooneti ng'a namaete kogamba, minto mwanyageti inge such behaviors aren't good. Nabo ekonyarekana esimi eye yakwarerete omorero, Aye omonto oyo o Lustrasi orore ng'a kwamong'ainete, monto oyo tari ng'a gagwanchete. Some ladies thinking ng'a ekero bagoitwa igo nigo banchire, ekero akong'ita ng'a ng'ai nairete esime morogooba, iga ng'anchete. No, that is not the real thing. Minto mwanyageti nge gokorora omosacha oko na kogoita oko na gogoaka chinkundi ng'a ng'ai kweng'e morogooba atarakonyuoma, eeh ka square. Ense mbobe ere, tobaisa kong'aineka ng'a nigo agwanchete. Ok, eh, on the other hand, ekero ngokwanera ring'ana eria ria violence, it doesn't, timineti ng'a nogoaku gwe chinkundi chioka. Violence nabo ekoba goetera ebinto ebinge, eh, buna bono there is what we call physical violence. Physical violence neri yaani omonto agokorwania ense eyio ere physical yake mang'ana, agokorutera words of insults, yaani agokoinsult, Okoroka embori eye, egesagane eke, omoisia oyo, echabu eye, such words. Gokora omonto ochakire korutera amang'ana anga buna aya, omonto agogoakera esimi okobori ng'a ebu nde ng'a igo achiete marogoba, egesagane keria ng'a igo kwarenge, aye agachika riboyago ayio last evening, omoyio owithi, tarataka komanya nki giakonyorete ng'ai kwarenge not necessary ring ekero otarenge ase are gose atagoikerete nigo kwarenge ase omonto onde. Such things gose egento keinga buna ekio eki tokoroka ng'a physical violence.

Omonto buna bono ekero togochera ase ensemo eye iga ya sexual violence, ebinto nebinge nyarodongo onderere ase egen ase ring'ana eri iga, lakini rende tiga ndarakwanera ensemo enye ng'ake, ntebe ng'a buna bono abanto mbare batagete kwerenda ase korenda gose Ee, ne obwekungi bwao bataete gwekunga mono kegima, barende emebere yabo ase okoba abekungi goika ekero chinyuomo chiabo chiaikerani chiabeire, bamanye kobwatoka egen ensemo eyio, kwamanya konyora ng'a nobwate somebody more nere ase oboamate, ere iga atagete bwango bwango aumerane naye kemobere, at times iga agosigatireria, yaani yaani.

obwekungi bwaino, oboamato obo nigo bore endangered, ase ki? You are already, you've explored one another. Abanto bakoganyerera, abanto bakoganyererana ase ogoitera chindenda, nigo bakorenda oboamate bwabo, eventually bwacha koba obwamasikani naende bwaba long lasting. Chie oboke oke amasani amange gose obwamato obonge more especially ase baria bataranyuomana, Bwabeire bw'okobuna ekeranchera ase engencho okonyora ng'a omonto akomanyete beyond extreme, yaani omonto akomanyete goetani buna aganeiri gokomanya, okorengeri ng'a after all bono inki kera iga ngosalveteri. Apart from that, under physical violence, ebinto mbire tobwate, Abanto always tiga baikaranse bajadiliane baigwane ase ring'ana eri iga, abanto mbakora ring'ana eri iga ase okorwana chisegi. You know at times yatebekanire ng'a abanto mbare bago bagokora ebi egento eke yaani bore kwa buna baria bataete yaani buna omonto agokora buna oyo ogokorape, there is what we call physical vio- vi yaani sexual violence, omonto asigaterereti eeh. agocha buna yaani with no hooting, yaani agocha with no hoot, ehe, yaani tataeti goaka honi, all he wants i- is sex, eminto mwanyageti inga ko- korora oboamate bonga buna obwo, omonto atagete o- either atagete oko misuse sexually, manya ng'a that is a sign of a red flag in a relationship, eminto mwanyageti inga.

Try to open up, sorry. Abanto tiga ba open up ekero bare ase oboamate, teema go open up, teebia omwanchwa oo inche eke naki ng'anchete, eke ninkiangete, inche ninarete gokora eke, eke tinareti kogekora, inche ningani gokora eke, keri tinkogani gokora, such that ekero mogoikera ase edesk buna eye iga, mwanyora ng'a ebinto mbire. Oyagokumba ake noyakumba ake, egere moikerane oboamato boiga bogenderere kwa njia ilio sambamba. Enamba yende ya kabere, eh, abanto tiga bateme gwanchana genuinely, yaani korumeyia enkoro, eh, yaani umore obwanchani bwao korumeyia enkoro. Tari enchera eria abanto bakona-kong'ainana, yaani oroche ng'a boribori oyo ere tari one of my taste, lakini igo okona-komong'aina ng'a tiga among'aine ase eng'encho kero kende o- otagete gotachera onyore egento gete. Did you know, omonto nare ogwancha egento gete ase nyarebe, Orore ng'a goika ere egento eke iga, igo nkomong'aina nimwanchete, egere ng'ika ere egento eke iga. Minto mwanyagete inge, such kind of love, obwanchani bonga buna obwo, obwo nigo bore endangered. Obwo nobwanchani bogochi gokorera ase akong'u ancha omonto, with loyalty yaani yaani some friends egento gekora ngoki nkeri ng'a some friends are very loyal yaani omonto are loyal yaumorete pi eongorete buna are omogima ase omwancho oria oye agoteba ng'a mbara ase oboamate amo nere so minto mwanya getinge tiga gwancha omonto just because you want to achieve on something igo mbobe sana egento kende nkeri ng'a naki. Abanto tiga babe understanding, tema ko understand partner yaye ekero ebwate omochando gete kaba understanding iga achiete ase getakairerwa always buy time egento kende kiagerire understanding yaburire ase abanto banga buna aba iga inkeri ng'a you don't take your time ire ebiro biao gotegerera to your partner be a good listener and another thing

Tiga amang'ana ay'ogodistract omonto, your partner ekero agokwana, always buy time, buy convenient time for him or for her, omoe omobo omogoto kwao akwane ako ore, and then naye omanye gosoanana. Many a times oboamate nigo bogosareka, ekero oyo agokwana na oyo ogokwana, oyo akoumana na oyo agokwana, always Cultivate to the art of to an art of being a good listener gose y'okwe humble. For instance, ekero oyomo are igoro noyomotiga ateme gocha nse, more especially ase chinkoro chi'okoberoroka chire ibere chigo Tikoiruruka gochia igoro mono, abanto aba mbari goikera e solution ase engencho yokoburugera oboamate bwabo minto mwanyageti nge. Another point, there is what we call transparency. Eh, okay, ekero ngochera anse ensemo eye iga y'obwasiori, yaani kaba omonto ogwasiora, kaba omonto okoi ogwasiora yaani okoreta oborabu ogwasiore, otebie omonto ng'a nche iga iga aro noo ng'ikerete, keri nkiarenge iga. Try to open up enough, abwo naomineti ng'a be transparent. Eh, being transparent negento ki'eng'encho enene, accountability, eh, transparency and accountability negento ki'ege ki'eng'encho enene mono, more especially in a relationship. Egento kende,

income yao. Tiga omo omosani oo I understand such that nari kegokobakonya goikerana because many a times yatebekanirie abanto bande mbare bakoba ase oboamate oyomo a expecteti oyonde akore goetania oyonde gose oyomo amanyete ng'a oyo iga abwate kombua eh so nimbe extravagant after all my partner is there for me no that's not the right way to go. Eminto mwanyagete inga ekero ngokobwatokera. ekero ngochia okobwatokera engero eyemo gocha isiko iga agwo, egere eragoentertainie ake igo, nabo ntaete kogotebia ng'a Nyarodongo bono tokoirana katika ile awamu ya tatu, ninkoire ase ensemo eria ya chimesmes, inchi korora ng'a inki gose ab'ensemo eria ya facebook batebire, enamba yende ya kabere nimanye gokoira ase omjadala bwerituko ria rero, ng'igore chisiimi korwa isiko agwo, naye ontebie ng'a inee. Ninki bono oboroche kiagerire obwamate bw'abanto banchaine bwabutokire isiko gabu ase egatagati ye chiamate? Bado omoroberi bwe chiamate nogendererete.

Right bono ominto omwanya getingia nyuma bono naende ekana agatwarure obwo bwato kera okwo ase embeo amo na fundi wangu wa mitambo ore maega iga rinare okorokwa ng'a eh, Hesbon Michira nabo ntagete naende kogenda ase ensemo eria ye chisimi egere bono nchake kobwata enyigwe ng'a niki orakwane korwa isiko iga bwaye omotegereri one. Hallo voice of victory hallo hallo oviovi.

Yes alo obio bi. Ee nakobwatire omosacha mbuya ore kwana ngo neriogi mono kegima buna omosacha kwabonuchire bono mogaso gati omanyete mbwasamorwa kae. Nakoigure ning'oyo lakini ngokwana amo nere rishabiki riane. Clinton mbuya ore. Ee, ng'ai okebwaterete? Basi bono negenire ng'a nigo ore ase eredio yao, naende kwabeire gokombwatia. Bono ntaete gokoboria ng'a inee! Amang'ana aya iga bono nabeire nkoerera Nyarodongo igoro y'oboamate ekero bogochia kobuneka ng'a mbinto ki biria bikogera omonto omanye ng'a oboamate obo iga mbori gochia okora buya. more especially ase oboamate bw'abanto baria bagokina bono, enya omwana omoiseke na omwana omomura, inki orakwanere igoro y'oboamate botari gochi kokina anymore gose botari gochi gokorera buya? Rishabiki eri riane riasirire korwa ase embeo, nabo ntaete goteba ng'a okore ng'a Clinton, mbono akoigora eredio yaye igo. Ekero ayebutoire namanyire ng'a tamaeti ng'ai arenge gochakerana neng'ai ya gokoorera, lakini rende ngoteba ng'a nabo bikoraba igo. Bono minto mwanya getinge, nabo ntagete goteba ng'a naki ime ya Sunday Edition inyora nigo nyarondongo ngenderete kwerara igoro y'ebinto biria bikogera oboamate bw'abanto babere, omosubati amo nomomura, mbokogenderera. Under that point, ase engencho nganyerete naende chisemi chiaino korwa isiko iga agwo, nabo ntagete goteba ng'a gokorora egento gekorokwa ng'a isolation, eh, yaani omonto omosani oo iga akogwatanana korwa ase abasani baye, eh, ekero kende mwarenge nere orore abasani baye korwa bosio, bw'ebache ogotiga ebieka oko na kogenda para, gose bw'ebache okwebisera, okoorana na barabwo, omanya kogania gokoumera, manya ng'a omochando nore ase obwamate obwo. Number yende ya kabere, eh, there is what we call eh, yaani disrespect, eh, yaani okonyora ng'a omonto tari ko respect your time, eh, nki ngokwana inki naye kia inki mineti ekero ngokwana iga, somebody who does not go respecting your time, more especially. Who cancels you go cancel eh, chi- chi- chingaki mwarochi koumerana the last minute eh? yaani o cancel eh, for example mwaganeiri koumerana nere rero chinsa ikomi na emo chia morogoba ekero mwarure egasi for the, the for those ones of you who are working eh, wa, o- yaani ba- bari mogokora chigasi chiobisi gose kende gose mobwate ebiashara biaino yaani more self employed kwanyora ng'a omonto oyo iga

Omonto agoteebia ekeene, a- aigere gokeep time, many a times egento gi'okorenda ebiro na gocancel kiabeire omochando omonene ase om- oboamate boria botari gochi koba bokogenderera. Egento kende nkering'ana ki, some of them mbari komanya mbari konyara gokeep their word. Ekero okonyora ng'a omonto tari konyara korende amang'ana aye y'omonwa, eh, yaani chipromise chiaye, gose ko echiira agokoriera, ogotebi eh, on Monday ninche nkoire out, on Monday eh, ninche nkogorere gento gete, on Monday ninche ngotomere ebesa gete okorere gento gete, on Monday ntoche toikaranse torakwanere igoro y'oboamate bwaito ng'a ng'aki boganeiri kogenderera, on Monday nintagete nkoire ase abaibori bane. Somebody who does not know on how to keep his word or her words, manya ng'a igo bono omonto oyio tari gochia gokorera ase agiya. Right, bono ominto mwanyageti inge nabo ntagete goteba ng'a eh, twabeire tokogendania naye ase espidi engaka buna enga buna eyio ime ya Sunday edition, nabo ntagete kogotebia ng'a naki signs of red flags ne echinyinga echire. Nagotebirie ng'a naki Possible solutions inachikwana ng'a naki abanto barakore ki barekonye korwa ase amang'ana anga buna aya iga. Bono bono minto mwanya getinge nabo ntaete goteba ng'a kero kende ng'a onyore kwabeire kogochandeka mono kegima gose kogochandwa ase engencho y'oboamate bonga buna obo iga, be prayerful. Egento kende, under possible solutions, nkering'ana ki kaba omonto bogosaba, tebi Nyasae ng'a give me the right person, one of my best choice, egekogera Nyasae okorua the right partner, Nyasae okoa omonto epartner ya bene. Eyio nogoetera okwe ogosaba, God provides, egekogera nchinyaro dongo

Koba ase obwamate bwaino bwa kebwanchani for so long, yaani a prolonged period of time, na kera kio nkebwate emechando yaye. Lakini rende, obwamate obuya nobwamate bwa igatwa, tari ase abanto bakomanya namarogoba, bamanya newiki eria, rero banywe omaene bamete buna omokungu. Tari obwamate ase abanto bakomanya nemiaka ten, twenty years, bakonya goteba ning'a ntoche tonywe omane. Oboamate obuya noboamate bwaigatwa, naye nara manya ng'a naki okorosia oboamate bwaigatwa, naende abanto babe serious always. Remember, ekero togokwanera ring'ana aria relationship is all about serious business, is all about business minto mwanyagetinge. Ekero bono indoche ebiro biane biabutokire, Nyuma kando oche chiabutokire chidaika emerongo etano na emerongo etato na isano na isato igoro ye chinsa ikomi chia bono marogoba, nabo ntagete goteba ng'a Nyarodongo ningwanchete mono kegima, ekero bono tagete koragoe ntatainie ase nini ase engero eria twabutorera nchera gose ase chingero chikobwatia, egere bono nkorete enchera engoika buna enga buna eyio, naende mae kogotebia ng'a ninki bono gekobwatia. Lakini bono ntaragenda ororo, ningani kogenda ase ensemo eria ya Facebook egere ndore ng'a ninki gose abasani aba iga gose amashabiki ane mwarikire korwa isiko iga abwo. Ekero bono nkorigereria narorire omosani oyomo agontebia ng'a nigo akorokwa Jemima korwa chinsemo chiria chia Ngong ime yomochie o Nairobi, Agoteebia ng'a nyarobi ong'o ninge arete gokobwatia mono kegima ime ya Facebook, hakika show yako inabamba moto sana kila wakati. Mbuya mono bono Jemima ase eng'encho yogonsiegeta. Nonya bono konya nachire ase ensemo ye chimesmes mong'abere iga ekogera narorire rishabiki ndire iga rinyorwa riasoire gokura kuria esimi bono. Hallo voice of victory hallo. Aloobi-oobi,
ee omosacha okorora ng'a kwerwanereire mono kegima aye kwere konyora nabwatokire ensemo eyio nachiire ensemo eyia eria ya Facebook. Bono bono naye karaora kegima ritang'ani otebe ng'a naye ng'o naende ng'ai okebwaterete korwa. Yes. Ee, omosacha. Gwairire buya omosacha? Rishabiki rianene tiwaki etaete gokwanga lakini ninkoigwete kwana mono.
Ee, nakobwatire bono. Ee, nakio inki orakwanere igoro y'oboamate? Ee, inki o- inki okagerete kegosaria oboamate mapema mapema mo especially ase eegana buna eri ya moiseke na omomura? Inki gekogera bwabutokera gati gati?
Eamate, Ee, nonya konyora abanto abanto bang'ainana, yes.
Yes. Omotebi nkogotomera ande kende. Oe tago keep the tago keep the words mbuya mono sana ntwagekwanera gwatebire ekeene omonto akogenda ong'ainereria ha o ninche nkomatere kende omwari oye tagokora ki takomata kende yes naende ekiya nenkere kiri shabiki riane.

Kwantebirie buya mono kegima korwa isiko ogagora na amashabiki amino nagotegererete. Eh, bono bono batebi bono batige komata esimi batige koba mteja. Eh, egekogera eh, obwamate bore igo nigo bogochi bwabutokera nchera gati kabere. Mbuya mono sana rishabiki riane. Eh, Thank you for being locked in. Nagokigu mono kegima. Basi bono mabu naro ayio, amashabiki ande akare goteba ng'a okong'ainana, omonto agochia omate esimi o mute bono ogenda pi. Hallo voice of victory hallo. Nyarodondo.
Omonyene. Eye ne nsagara.
Ensagara ng'ai gwakabeire ogokura kure chinsechi. Tano tiga aye neti gwaki yanto abire igo.
Tari mang'ana omosacha bono nigo ore ime kegima.

Teema mbuya naende egokora, tiga botigwe, na rimo eramanye engima agokora mbuya mono esagara yabatire. Imbuya mono kegima. Basi bono ensagara yatebire ng'a okong'ainana kwabuchire ase egatagati ye chiamate nagokire mono kegima. Hallo voice of victory hallo? Hallo? Basi bono rishabiki eri riane nariria riko na gotema korwa isiko igabu, lakini yaminchoiri, buna batebire ng'a embura negendererete korwa gotwa chinsemo chinde, na abande nabarabwo network yabachandire. Nabo ntagete goteba ng'a don't worry, inche ensemo yane enetwork nere niga ere full full ase ensemo eri ye studio. Bono bono ntagete kogotebia ng'a naki Nyarodongo ningendererete mono kegima ko. Gokoira ase omoroberi bwe chiamate. Inyora enamba eria yaito nigo ere, enogo, isano na ibere, isato, isano na emo, isano na isato, isano na ibere, isano na isato, isano na ibere, isano na emo, isano. Eyio ne nenamba eria ya Airtel. Ngokoa nde eya Safaricom ase amashabiki aria amageni, egere naye bono oteme gokura kuria emenyoncho. Hallo, voice of victory, hallo? Hallo?

Right bono omong'ina nyangare esia otebire buya mono kegima korwa isiko iga abwo iga agoteba ng'a ase ensemo eria ya social platform eh, bono chinywomo chiabeire chigochoganigwa mono kegima oboamate bwasarekire ase eng'encho abanto bande nigo bakoumerana facebook eh, abanto baumerana facebook bono iga akona gokwanera omonto atamanyeti, omonto atana korora abanto eego eege eria ya social platform. Hallo voice of victory hallo. Halo.
Enyene buna cha.
Mbuya ore rishabiki riane, naye ngobono naende ng'ai okebwaterete.
Amina. Ekero gwaikire nyankongo kebiri kwabwatire omwana boda boda chimbuche. Chimbuche.
Ah, chimbuche nabo nakoigwa ng'a naye omanyete amatuko aya amashabiki ane nasoire kobamanya amari ase amariogi. Kanaigure erie eriogi nabo nkomanya ng'a oyo mpaka abe chimbuche. Ng'aki ore? Ng'o nomogeni na enyangare esia ng'ererie egetebo nagokire bokong'u? Alright. Aa, oyo nomong'ina obene mono kegima, na omong'ina bwanchete obosemia, naende okorua obosemia. Aa, nare konyora abang'ina ikomi na batano igaa, gose ikomi bange omong'ina Nyangaresi, ense nigo yarenge kogwena. Aba nabwo baria bakorokwa abakungu ba Tito ibere, erende chimbunche. Okorora ng'a chimbunche eh, chiamobutokeire korwa isiko iga agwo, tari magana nkoraera chire. Hallo, Voice of Victory, hallo.
Ah, chimbunje nanchete gotama. Yes, eh, aya taratama. Mosacha oyi nomamba. Kai! Mbuya sana ere sana nje nateba mbuya mono ase okongereria. Yes. Oche mbuya gotoka egere nainche nario yane erakoe. Noroche rende?
Abachenu kiane nabo bono mogochi mwarangokia estyle enge ekamirenga buna eyio, korende ntoigwanaine, na namanyire moigwanaine isiko iga agwo, kari bono motwe. Bono nkere omoyega nabo mokomerana. Yes.

Yaya tiga go divert mokao di
nero oywo okoeresa
ehe etype eyemo entang'ani
ehe ehe ehe

notore naye. Buya mono sana. Aye rishabiki riane nagokire mono kegima ase eng'encho nyigwete kwagendirie eh, omjadala ase enchera ya bene kegima nane nabo nkoigwete ng'a nigo ore chiro mono kegima igo ore ase abanto gati lakini unajipigania sana ase eng'encho yogochangia gocha iga iga ase eshow yeritwe eria rero. Hallo voice of victory hallo. Hallo. Ee. Bwairire buya omosacha? Kaigure nyakembe igo naikire nagure nyakembe ne seito. Aye Job, mambia ondore kando, Iga abunduru onye marambe ang'e iga agwo, ee aitire tokwane kande ekero narure ase embeo ni mooo ndabure ase amore mambia tiga bono ororo aye tiga tinya gotangasa moono ntogende bono ase omjadala. Ing'ana ki? Ee ngokorigia inde magega y'etenti yaye kaaye tata.

Aye baminto gaki esimi yaye yabutokire, esimi ya Otieno yabutokire korwa chinsemo chia Nyakembene, lakini rishabiki eri riane riachangire buya naende riabwate chipointi namoire time. Actually iga atebire ng'a abanto tiga baigere gotebania ekeene under that point twakwanera igoro kwa ng'a transparency in a relationship. Omosacha oyio otebire ng'a abanto tiga batebani ekeene. Nyuma abwo moigwete abanto batuomanire isiko iga abwo minto mwanyagetinge okoegwa omonyaroka, ana noyo nere nkomoega are, naende ekero kende mwacha konyora ng'a nigo more abasani, mogotimbera namache. Hapana, abanto basike oboamate, abe nario chinyuomo chirarorekane chire chinyuomo chibwate meaning isiko iga abwo. Nagokeire mono sana rishabiki eri riane amo namashabiki ane korwa isiko iga abwo mashabiki ane nani kama nyinyi nyinyi ni watu wa nguvu sana mwah onye tari inwe anga gose ng'aki kegakare nagokire mono kegima right bono ekero ndoche chiabutokire chidaika emerongo emerongo etano na isano na emo igoro ye chinsa ikomi chiabo nomarogoba, igo ng'a chiatigeire chidaika inye chioka iga ne chisekendi nke igo, egere ebiro biane bichie kobutoka, nagotebia ng'a rero nigo ndatigane naye korwa iga ase embeo, chinsa ikomi na emo igoro igoro chiabo nomarogoba, erio nimpishe mwenzangu Edward Aondo nere asoe. Eigo bono nabo ntagete goteba ng'a naki minto mwanyegeti inge ime ya Sunday edition, ebinto nigo bire buya. Ntagete kogotebia ng'a naki, sika oboamate, onye kwerure gwesonania ase amang'ana y'oboamate bosike. And what about those people bagwesonania ase oboamate bare abake mono kegima? Ase abanto baria bakorokwa ng'a the adolescents and even the gose the teenagers, ira ng'ora, remember, Egento gekorokwa oboamate bw'abanto bagochia konywa amana inke rigento getakeire obokoreru echeche, na ering'ana rigana erikoba eri'obosera. Egekogera ekero nachagete eche oyane nakoboria ng'a naki inee ekero ogwesoanania ase oboamate obo bokorokwa ng'a erelationship y'omosubati n'omosacha gose y'omomura n'omoiseke, where are you headed? Eh, eganga enene nereri eye, eh, eh, eganga, eh, y'okoesoanania ase oboamate obo ritang'ani, Goika buya boring'ana ere ri'eye number two, ing'ai y'oboamate obo bore headed, ng'ai bogochi gokorera gochia, igo bogochi gokora buya gose bokore bobe, minto mwanyageti nge, aranene abanto baitire, aranene abanto barwarire, chinkoro chiasionokire, abanto bas ba batwarire depression, abanto bande ba irianyekire mono kegima baka ba ba basaririe afya yabo. Ase engencho ye ring'ana eri iga, Kumbuka Upendo Ni Tunda La Roho, minto mwanyageti inge, ntagete gokoretera bono ring'ana risinini ase baria bagokina bono, mbatebie ng'a naki eki naki ndaroke ng'a a quote for the day, ime eye ya Sunday edition. Abwo nao ngochi gokoorera, ngotebie ng'a naki kare yane ekero narenge omwana omoiseke omosero omosinini, aaria ekero nakinete aaria chinsemo chia chia Nyaramba village ime ya Nyamarambe gose ime ya South Mugrango. Abanto abange igo bagochia babua ng'a Nyaramba nigo ere chinsemo chia North Mugrango kaa yaya inyora ng'a Nyaramba nere chinsemo chia South Mugrango. Nyarondongo inche oyo nkogokwanera nomwana bw'Abanyaramba. Ee, aria ase bagoteba ng'a gete ngasangere eng'ondi. Basi bono ekero inde omwana omoiseke omorabera, ngendererete gokina aria chinsemo chiria chia Nyaramba Village, Nduru Secondary gose Nduru Boys, next inse aria iga, omochie bwa Odongo Kawa, nabo ntagete goteba ng'a nkanyora akamura akamo k'emiaka yaigatwa ekero nde high school, kagantebia ng'a Nyar'odongo when I remember you food not rot. Eh, yaani nkamanya kweboria ng'a naki, ng'aki gose omwana oyo omomura ateba, Omwana omoise, omosaa omoke omomura, agantebia ng'a Nyarudongo when I remember you, food no troth, oh my goodness. Eh, nkamanya gokumia ng'a naki, ng'aki gose omwana oyo omokamba oria antebi ring'ana rire iga. Nare amaene ng'a, Inee! Abana aba abake more isiko iga abwo, mokona kong'aina abana abasubati gose abana abamura aba more isiko abwo, mokona kong'aina abana abaiseke ng'a when I remember you food no troth. Nekemaene, nekemaene ng'a ekero kwainyoire mosubati onyarebe tori koria kende and my best worry is how do you go surviving, how do you survive, how do you manage surviving ekeene onyore tori koria kende ekero kwainyoire nyarebe. Ng'aki gose ikonyaareka nore moyo, otarete goteba ng'a naki abana abanyaroka ka gangari kuna umbwa mwitu hapo inje, omonto agokong'aina agwache koigwa ng'a food no throat ekero nakoinyoire ng'a kende nkeiyo kegotirimboka emioyo yane ase inse gochia inse ase emioyo yane, naye kwang'aineka bwango bwango. Nyarodongo onyore ntarenge omwana omong'aini, naende konyora namenyire na magokora ontebirie ng'a Mocheke agogochera, morigererie chindorero igoro igoro, tiga kona gotora ebi nagwe, moborie amaswali, egere omotinere ense orore gose nache atenene. Inka moborie ng'a ing'aki gose ekonyareka nomenyete, onye tori koria endagera. Aya bono naro ayio, igo naye bono omwana omoiseke, manya buna okwebeka mono kegima, onye ng'aineka otanga gose ing'aki kegakare. Ekero bono. Ntagete goaka okwaeri korwa egasi egetaseni, ntebe ng'a aye rishabiki riane ningwanchete mono kegima, nani kama wewe. Ekero kende tinsometi ujumbe yao, onye gwatoma ujumbe egocha iga iga tinachi gosoma, nasabire amaabera amanene. Ekero kende timbogoretie esimi yao ekero gwaaka gocha egasi egetaseni because of time factor, buna bono ndoche amashabiki agendererete kong'akera mono kegima, chibagorete chinsa echi iga ekero nakorire, Nabo ntaete gosaba amaabera mono sana, ntebe ng'a naanki okande, Inyora, omwana bw'abagirango, ningwanchete mono kegima, na ninkoragoteebia ng'a, Boizo Victory TV and Radio, eke nakio egetaseni kiao, egetaseni giachiire nkuma, ekegancha ki'amasesenia, inyora, korwa ime y'omoche ogetembe ki'agasugu, nero bosongo yaito, aiga noo twatagete mono kegima, Egere bono twasemania ng'ora, naende twaburudika ng'ora ime ye chingero chiria chigwata. Eh, Nyarodongo nabo ntaete kogotebia ng'a naki onye tari yaye anga gose ing'aki kigaka re rishabiki riane. Bono bono nkogotebia ng'a nankio kande tomerana amo naye egekogera Nyar Odongo at your service. Ekero ntari komweba oyominto fundi wa mitambo, oyominto okorokwa ng'a nere eh, mwenzangu Hesbon Michire, okoba kogoshugurikera ensemo gose ensemo eria ey'amariogi amo ne chibicha. Nabo ntaete goteba ng'a ase ensemo eye y'estudio mbuya mono sana eh, Mr. Hesbon Michira, mtangazaji mwenzangu, nani kama wewe. Bono ngoteba ng'a eh, bye bye.